Yohane u avanyisa ka khumenharhu. Nkhuvo wa Paseka a wu nga si fika, kambe Yesu a a tiva leswaku nkarhi wa yena wu fikile wa ku suka laha misaveni a ya eka Tatana. A a rhandza vanhu va yena laha misaveni, kutani u va rhandzile ngopfu ku yisa eku heteleleni. Diyavulosi a ku ri khale a bohile makungu ya leswaku Yudasi, n'wana Simoni Iskariyota, u ta xenga Yesu. Loko ku ri karhi ku laleriwa, Yesu hi ku tiva leswaku Tatana u vekile swilo hinkwaswo emavokweni ya yena ni leswaku u humile eka Xikwembu naswona a ya eka Xikwembu, a suka a yima eku laleleni, a susa xifunengelo xa yena, a teka nceka, a tikhama ha wona, kutani a chela mati ekambaneni. a sungula ku hlambisa vadyondzisiwa e milenge, a yi sula hi nceka lowu a tikhameke ha wona. A ta eka Simon Petro, kutani Petro a ku ka yena, Hosi, xana u lava ku ndzi hlambisa milenge wena xana? Yesu a n'wi hlamula a ku, Leswi ndzi swi endlaka a wu si swi tiva sweswi, kambe u ta swi twisisa endzhaku. Petro a ku ka yena, U nga ka u nga ndzi hlambisi milenge ni siku ni rin'we. Yesu a n'wi hlamula a ku, Loko ndzi nga ku hlambisi, a wu nchumu eka mina. Simoni Petro a ku ka yena, Hosi, ku nga ri milenge ya mina ntsena, kambe na wona mavoko ni nhloko. Yesu a ku ka yena, Loyi a hlambeke miri a nga ha faneli ku engeta a hlamba, loko yi nga ri milenge ntsena, hikuva hinkwawo miri wa yena wu basile. Kutani n'wina mi basile, kambe ku nga ri hinkwenu. Yesu a tiva loyi a a ri kusuhi ni ku n'wi xenga, hikwalaho a nga vula a ku, A hi hinkwenu lava mi baseke. Loko a hetile ku va hlambisa milenge, a teka xifunengelo xa yena a tlhela a tshama ehansi, a ku ka vona, Xana ma twisisa leswi ndzi mi endleleke swona xana? Mi ndzi vula Mudyondzisi ni Hosi, ma vurisa, hikuva ndzi yena. Kutani ke loko mina, Hosi ya n'wina ni Mudyondzisi wa n'wina, ndzi mi hlambisile milenge, na n'wina mi ta fanela ku hlambisana milenge, Hikuva ndzi mi vekela ntila leswaku na n'wina mi endla leswi ndzi nga endlisa swona eka n'wina. Ndzi tiyisile ndzi ri ka n'wina, Nandza a hi nkulu eka n'wini wa yena, ni murhumiwa a hi nkulu eka loyi a n'wi rhumeke. Loko mi tiva swilo leswi mi tlhela mi swi endla, mi ta va mi katekile. A ndzi vulavuli ndzi katsa n'wina hinkwenu, ndzi tiva lava ndzi va hlawuleke. Kambe tsalwa ri fanele ku hetiseka leri nge, Loyi a dyaka vuswa bya mina, u ndzi hundzukele a ndzi khatlanya. Ndzi pfa ndzi mi byela sweswi mhaka leyi yi nga si humelela, leswaku siku yi humelelaka mi ta pfumela leswaku mina ndzi yena. Ndzi tiyisisile ndzi ri ka n'wina, la amukelaka un'wana ni un'wana loyi ndzi n'wi rhumaka, u amukela mina, ni loyi a ndzi amukelaka, u amukela loyi a ndzi rhumeke. Loko Yesu a vurile timhaka teto, a karhateka emoyeni, kutani a boxa, a ku, Ndzi tiyisisile ndzi ri ka n'wina, un'wana wa n'wina u ta ndzi xenga. Vadyondzisiwa va langutana, va kanakana hikuva a va nga tivi leswaku u vula mani. Un'wana wa vadyondzisiwa, loyi Yesu a n'wi rhandza, a tshamile hi tlhelo ra xinene ra Yesu. Hiloko Simoni Petro a n'wi tshuneta hi tihlo ku vutisa leswaku u vula mani. Mudyondzisiwa loyi a voyamela eka Yesu a hlevetela a ku, Hosi, i mani xana? Yesu a hlamula a ku, hi loyi ndzi nga ta n'wi nyika vuswa loko ndzi phamile ndzi peta enkambanini. Kutani a peta xiphemu xa vuswa a teka a xi nyika Yudasi n'wana wa Simoni Iskariyota. Loko Yudasi a xi dyile, a ngheniwa hi Sathana. Hiloko Yesu a ku ka yena, Lexi u xi endlaka, hatlisa u xi endla. A ku vanga na un'we wa lava tshameke eswakudyeni la nga tiva leswaku Yesu a vulela yini swilo leswi eka yena. Van'wana a va anakanya leswaku leswi Yudasi a ri mutameri wa nkwama wa mali, Yesu a n'wi byela ku ya xava swa nkhuvo leswi pfumalekaka kumbe ku ya nyika xa nchumu eka swisiwana. Hikokwalaho, loko Yudasi a tekile xiphemu xa vuswa, a hatlisa a huma hikuva a byi ri vusiku. Loko Yudasi a humile, Yesu a ku, Sweswi N'wana wa munhu u dzunisiwile, na xona Xikwembu xi dzunisiwile eka yena. Leswi xi dzunisiweke eka yena, na xona xi ta n'wi dzunisa emahlweni ka xona. Xi ta hatla xi swi endla. Vana vanga! Ndza ha ta va na n'wina nkarhinyana. Mi ta ndzi lava, kambe hilaha ndzi byeleke Vayuda hakona loko ndzi te, Laha ndzi yaka kona mi nga ka mi nga ti, na n'wina sweswi ndza mi byela mhaka leyi. Ndzi mi nyika nawu lowuntshwa ndzi ri, Rhandzanani, kukotisa leswi mina ndzi mi rhandzeke, rhandzanani na n'wina. Hinkwavo va ta tiva leswaku mi vadyondzisiwa va mina loko mi rhandzana. Simoni Petro a ku ka yena, Hosi, xana u ya kwihi? Yesu a n'wi hlamula a ku, Laha ndzi yaka kona u nga ka u nga ndzi landzi sweswi, kambe endzhaku u ta ndzi landza. Petro a ku ka yena, Hosi, xana ndzi nga tsandzeka ku ku landza sweswi hikwalaho ka yini ke? Ndzi nga nyiketa vutomi bya mina hikwalaho ka wena. Yesu a n'wi hlamula a ku, Xana u nga nyiketa vutomi bya wena hikwalaho ka mina xana? Ndzi tiyisisile ndzi ri ka wena, ku ku wu nga si ringa, u ta va u ndzi landzurile kanharhu.